Ɛnnɛ awia yi, Onyankopɔn asomdwoe nka onipa bi biara a ɔhwɛ me. Ɔdɔfo, woba woba so saa bere no abɛn bɛte me nka, odiyifo bibiri ka a, wubetumi ahyɛ me video no de ama me. M'ani abere paa na meba bɛkasa no. M'ani abere paa, egya kɔkɔɔ kɛseɛ no asɔ. M'ani abere paa. Asɛ Ghana hanom no, nnipa bi afa ɛɛ Buronya ho na wɔwe nkokɔ. na ɔmo ka nkwaseasɛm di nkwaseasɛm ɛwɔ Ghana ha nom na asɛ sɛbi sɛbi sɛbi ɛɛ sɛbi William koko ne kurom a ɛnyɛ ne ya na ne nyinaa ne sɛ ɛ abranteɛ na wo yɛfrɛ wo saa Bishop Lumba wo me sɛ me me nte koraa me me nte koraa sisi ano a me ɛ ɛnora ɛne nnɛ na me me me hu sɛ sɛ wo sɛ adwuma a woto a wodie no no ha Bishop Lumba wo ni me. Bushop Lumba, Me, wunim, woahu me da? Wo, w'asukɔ no, mate sɛ wo. Wode paint akekakeka w'anim de green fi ɛ ɛde adeɛ fitafita keka kɔ anim sɛ yɛfrɛ wo wɔfa. Wo, m'akyiri ma bɛyɛ sɛ nnan na ɛne wo. Wo, ne de ti social media no a wodi m'atɛm anɔpa, awia ne anwummerɛ anadwo abrɛ. Wonnim me, womfrɛɛ me, Wommisa m'anom asɛm da. Ɔsɔfo kakra bi a ɔse wɔyɛ sɔfo ɛna wɔkasakasa, wɔyɛ sɔfo ɛna wɔdi atɛm, wɔyɛ sɔfo ɛna wɔdi nkɔfo atɛm, ɔsɔfo a wɔdi nkɔfo atɛm. Na wo saa asukɔnoma no a wofrɛ ho sɛ yɛfrɛ wɔ fa asɛdeɛ bɛyɛ sɛ busuapo lumba no, wo wodeɛ wowɔ ho kwan sɛ wotumi di obi atɛm. na wode bi kɔkɔ tena wo kasa fidie so sɛ ayi yɛfɛ ne sɛ rtv ɔsɛ deɛ bɛn deɛ bɛn wo ne saa ababaawa no a wɔno ne soro pɔ sɛ adoe a yɛabɔ na yɛabɔ na sɛnnua mu no adoe a yɛde no abɔ dua mu no saa ababaawa yɛsɛ yɛfɛ no wɔhene ba ma ma wɔhene ba sɛ wɔasɛ wɔn ahwan no hɛ na mɛbɛ sɛ mo ni mi wɔn mentee koraa meme saa Ayi no saa ayi wei a na menhwɛ bi na nkurɔfoɔ na ɛfrɛfrɛ me hane hane gyan hane gyan na menkasa ɔho na wo busalumba wodi akyɛm ama biribi abɛka me me yere na wonim na ɔbaa na me ne ware no wonim abusua wɔ firim wonim the way a wɔsi teɛ who born you by mistake

Na wo a bɛtena ama bɛdi fɛ ne osu bɛba sɛ me meka osu bɛmpa ho asɛm, me meka prɔfɛte wa ho asɛm. Ɛhene fa na hu sɛ meka prɔfɛte wa ho asɛm? Wohu sɛ mebɛka prɔfɛte wa sɛ prɔfɛte wa ɔka ayi case no ho? Wotee sɛ meka sɛ prɔfɛte wa asɛm na baayɛ no wonim ho bi? Mesi wɔ wusu bɛmpa na nim ho bi, mensuro no. I am not afraid of wusu bɛmpa. I am not afraid of anybody. I am not afraid of Kennedy. I am not afraid of anybody. Whoever is involved in that case, my, my Redeemer lives. I can face tomorrow. awurade nyankopɔn ne ɔmo bɛdi ne nyonyonyonyonyonyo nnipa biara wɔ wɔn mu biara na mo a mowɔ wagye me ho paa wo saa bishop lumba no a wo asɔfoɔ mu ɛbrɛ wo sika a na wode me abɛsi rtv na wɔsesa me agu hɔ na wogu m'anim ase na wosɛe me abra wonni meɛ wontumi mfrɛ mfrɛ me koraa wontumi koraa mfrɛɛ me koraa mmusaa me sɛ me nua sei ne sei ne sei na ɛkɔ so o na mepaakyɛw wo nso so w'adwene te sɛn saa na yɛyɛ adwuma na mo deɛ mogye kakra to mo bɔtɔ mu a na mode nipa bɛtena wonom na mosesa nipa no na mogu nipa anim ase na mosɛ nipa no na modi nipa no anim atɛm eh, nipa no atɛm sɔfo kakra bi sɛ pɛ wɔn sɛ wɔyɛ sɔfo Wɔyɛ sɔfo na wɔkasa, wɔyɛ sɔfo na wɔdi atɛm. Na wo wote hɔnom kwasea dwo odwan te sɛ wo, w'anim te sɛ ebin a yɛatia mu. Kwasea mpanyin te sɛ wo, Bishop Lumba. Kraman ba te sɛ wo, wo koraa so wo so wɔ mfasoɔ. Na wode to ɔman Ghana anim sɛ sɛ yɛku me koraa a yɛnyaa me ne, wɔbɛnya me ne yɛnku me. Ɛnyɛ me, nyɛ wo nua ne me. ɛnyɛ wo busua no bi ne me ɛnyɛ wo biribia ne me nti saa na wabɛka no sɛ yɛnku me ampa yɛnku me because nkurɔfoɔ bi abɔ ɔpaa sɛ bɛka saa asɛm no na sɛ ɛba sɛ wɔn ba me so a yɛnyaa me ne yɛnku me na meka mo ate aseɛ sɛ onyame nku me a wɔte asefoɔ yɛ kwa sɛ onyankopɔn ka sɛ waku me a wɔte asefoɔ wɔyɛ kwa obia na ɔbɛtumi atwa me nkwa so bi na ɔbɛtumi aku meɛ agye sɛ me bena so sɛ awurade seye odifoɔ bibiri kaa Wo mmerɛ aso, afe deɛ bra fie bɛgye wahome. Nipa bi a obetumi akum yɛ. Wonim nneɛma ama fam. Wo bishop Luma nneɛma ama fam koraa obetumi fam ketekete koraa. Efiri wɔtwi no kɔ pɛɛ so a ɔsa te sɛ me. Bɛpem saa bere yi. Nneɛma ama fam wɔ Ghana ha. Nneɛma ama fam wɔ me nyame dwuma mu. Wo wo wo saa bishop Lumba gyimifoɔ kwasea kurase ni te sɛ wo. Aboafo te sɛ wo. Wo odwan odwan ba te sɛ wo. Kurase ni ba. Krama ba te sɛ wo. Na wo wabɛtena abɔntene wo busa bulumba wabɛtena abɔntene sɛ ɔsɔfo no yɛ yɛ kunu koraa no a yɛ mu nya ama yɛn ku no na ne so ni mfa so hɔ wonim nneɛma ma go turu wonim nneɛma ma go turu wonim nneɛma ma fam wɔn nyankopɔn kɔ na hyɛ me den awurade na ahyɛ me den ahyɛ me den abɛpem saa bere Awurade Nyankopɔn nko ara na ahyɛ me den, ahyɛ me den abɛpem saa bere yi. Nka saa bere nka, nka bi kura nka sɛbesɛbe, nka menka ateasefoɔ ho wɔ ateasefoɔ asase so. Wate? Kwasea, wohwɛ ba. Mekuta nkora mmiɛnsa, wɔn kɔ sukuu papa. Kuta wɔn ba sa sa sa sa hwɛ nkurɔfoɔ ma sa ka wɔn. Odwan te sɛ wɔ aboa ɛba kora wawo bi. na wabɛgya no akaba wosɔre ana deɛ ɛyɛ kekakeka ɔnim white white abɛtra sɛ yɛfrɛ me wɔfa me wɔfa ase kwasea wɔfa ase ne hwan wado mi badat abɔ firi te sɛ wo na me mafrɛ wɔ adwuma mu mpanifoɔ no wo saa bishop lumba no ɛne saa wɔhene ba sɛwa no saa wɔbaa no wɔno wɔtɔ ma wapɔ ne ho sɛ prako no a ɔno ne nan ase sɛ prako a yɛkɔkunu no wɔba a wɔpɔ ne ho ne n'anim dɔbiri ne ne ho tantan ne ho kankan ne ne ho nyanyan na wɔde wɔtɔ no ma ɔno ɔno wɔde di mi matam Me, na wo nim me wahu me personal da ohu me na nka wo wɔ me so sɛ bi saa wɔ busua mu a nka wo mmɔ se kwasea na wo te hɔ no mu edi me matem sɛ me me yɛ kum kura yɛ nyaame ne yɛ nkumi na ɔsɔfo apia no ne so ni nfa soɔ abɔfo te sɛ kwasea wɔ lumba lu ɛyi saa bishop lumba no wo so wɔ nfa soɔ wo lumba no wo so wɔ nfa soɔ Wo koraa wo se nkurɔfoɔ ntie o, wo Lumba no wo se nkurɔfoɔ ntie o, saa Bishop Lumba Osawahwan no a ɔwɔ Al TV, wo koraa wo se wo kasa nkurɔfoɔ ntie o. Kwaseafoɔ, wonim nneɛma aba go through, wonim nneɛma ma fam, wonim nneɛma ama go through, wonim nneɛma ama fam ɛwɔ Ghana asase so ya a Onyame da so ne me te aseɛ na wo bɛkasa ama no atia me me wife, wo bɛkasa atia me me yere, wo bɛkasa atia no, woahu ne so baada Wohu no ɔbaa, wohu n'anim da, wohu ne sɛdeɛ nso ɔtiteɛ da, wonim abusua a ɔfiri mu. Na wote ɔkeka kwase asɛm sɛ bɛrima sei kura no ɔbaa te ne ho. Kwase a wɔdwan aboafuru te sɛ wo. Ɛm sɛ w'adwuma no a wɔwɔ no, ɛm sɛ mpanimfoɔ bi ani adwuma no mu. Na me mafrɛ w'adwuma mu hɔ, me ne wo manager no akasa, the way a manager no sini me kasaeɛ no, menkasa ma ne ntia mo dwumayɛfoɔ no ansa, metwɛn. Metwɛn, metwɛn, metwɛn, metwɛn asɛm a wo mɛnigyɛsefoɔ no wɔn bɛba bɛka akyerɛ me. Ansa na ansa na egya kɛseɛ no asɔ, ansa na egya kɛseɛ no asɔ, na mehwɛ deɛ ɔbɛfa fo afrɛ me sɛ sɔfo ɛɛ wei. ɔkasa na wɔredi matam no saa bishop lumba kwasia ogyimifoɔ no ɔkasa na wɔredi matam no hwan na atumi aka kyerɛ no sɛ a ah, nara na wodidi sɔfo no atam saa wayɛ wo dɛn Wo deɛ wode me bɛsi hɔ ma na wode me abɛsi hɔ na wabɛdi m'atɛm na de abɛgu social media na de aba bɛgu ɛfɛ ne sɛ ɛɛ facebook na de aba bɛgu youtube na wode wode agye sika gu bɔtɔm wobɛdi sika no but wobɛfa no mene musuo ne wɔhaw ne amaneɛ ne abɛbrɛsɛ onyame ntua mo ka na wo saa ɔbaa no a yɛfrɛ wo ɛfɛ ne sɛ ɛɛ fɛ ne sɛ wɔhene ba sɛ wa ne se ɔsɔfo apia no wokɔfa ɔbaa no Onyame mmu me ne mo nyinaa wɔ ntam atɛn. Ɔsoro Nyankopɔn nko na ne nipa tirim asɛm. Na me meto me yɛ bɛrima fo sɛ me mekɔfa ɔbaa na mekɔbaa ɔbaa ɔda ayi ayi wokɔ wurapu ɔbaa ɛwɔ ayi ɛfɛ ne sɛ da motom ne fie. Wale wagye me wonim nyansa. Hotel kɔ adebɔ yɛ sɛe. Na abɔfra ka kyerɛ me sɛ me mmra mɛsra no mewɔ yale na mekɔɛ a ɛho nsɛm sɛ bebrebe matwa so kwatem baabi. na wo mo te wɔn anam wɔn antu na mo kɔfa asa na mo de abɛtena ayi ayi ɛfɛ ne sɛ mo tv so na mo de mo mo gu mi mi ho fi kwasia wowɔ fa gyimifo na wɔte akura ase no wowɔ fa wɔdwan wɔdwan wo maame kwasia na wɔte akura ase no wo maame kraman na wɔte akura ase no wo na wo wakɔfa na bɛtena rtv hɔ ɛkɔ agu ne ho fi ɛde apɛ sika de adidi ana nkɔfa maame mɛtena wɔn gu ne ho fi. Bishop Lumba ne saa ɔhene ba sɛɛwaa no. Ara na monkɔfa mo maame no, mo papa no, mo nuanom mmɛtena RTV hɔ na mongu wɔn ho fi. Na obi abu obi busuani. Me na maka kyerɛ m'abusuafoɔ sɛ wɔn nka wɔn ano ntom nyɛ adwuma no ma me. Onyame na ɛfrɛ me nko ara. Onyame frɛ me, ɔfrɛ me nko ara. Nti wɔn na wɔnya ama me. Ɔko deɛ me me ko. Na I will fight to the end. Kɔpem sɛ Nyankopɔn bɛfrɛ me. Na nokorɛ nko ara so na mɛka. Na mo deɛ momma sika ntɔ nokorɛ saa wɔ Ghana. Monkɔ so a momma sika ntɔ nokorɛ saa. Na menni sika no bi. ɛna nyɛ wei sɛ so ntɛm akɔgye sikaduro ɛnyɛ wei sɛ nti ɛna makɔ akɔgye sikaduro sɛ mekɔgye sikaduro na mede abɛko me ko sika no menni bi so kakra na mewɔ no ara no ɛso me deɛ menya no ɛso me wɔte sika a na wobɛka kyɛ sɛ onua no yɛkyɛ onua no kaa no ɛyɛ ne ya ɔpɛ sɛ ɔno so yɛkyɛ ne kaa no bi me mede kaa yɛ dɛn wonim kaa matɔ adam wɔ wiase wonim kaa me mawi so no wɔ wiase do you know me do you know me have you ever meet me before a ah, woto a wokeka nkwaseasɛm have you ever seen me before bishop lumba ɛne saa wɔyi gɛɛ a wɔsi yɛfrɛ wo wɔhene ba ɛɛ yɛfrɛ sɛ wɔhene ba sɛwaa no have you ever meet me before have you ever seen me before a ah, woka nkwaseasɛm what is car car what is car sɛ yɛate ne nua no kaa ɛyɛ ne ya nti na agya ne broken heart what is car car ne boɔ yɛ sɛn wonim fam na mehwɛ wɔn mo wonim abusua mehwɛ wɔn mo mehwɛ me yere ne me mma na mekuta nkora mmiɛnsa meyɛ responsible man ɛnyɛ car nti na mete wiase car ɛyɛ deɛ ɛyɛ wowu deɛ obi tumi da obi tumi nya car ne ya ne ya car no atumi sɛ aku no Obi tumi nya kaa nnɛ yi a ɛnɛ kaa no wɔde kɔhwe ase ma kaa no sɛe. What is car? Na wo wo Bishop Lumba ne saa ɔhene ba sɛ waara sɛ wɔn wɔn ano mo te Ghana anom no Ghanafoɔ deɛ sɛbesɛbe ebi ne nipa bi mu nom nkwaseasɛm kɔ na mo sɔsɔ sɔsɔ sɛ ɔsɔ ɛyi ɛfɛ ne sɛ ɔsɔfo owusu bɛmpa afrɛ no amanambo na owusu bɛmpa ma wɔn bo a ɛkɔse hwan owusu bɛmpa no wɔn wɔyɛ hwan owusu bɛmpa no wɔyɛ hwan sɛ wɔn owusu bɛmpa ɛma wɔn mmoa ɛkɔse wan wɔn no nyɛ saa nsɛmfo ne nsɛmfo ne nsɛmu no sei ɛna ɔbɛba bɛma ho ayi ayi ammo na ɛde ba adeɛ wɔn nso wɔafiri papa pa bi ama na mmo da na wo busɔpo no ba mo sɔre ankwasi asɛm na mo te alo tv wɔn na mo die na mo gu asɔfo ho fi akɔnfo mo gu kurom yɛn mo di nkwaasɛm mo bu nkɔɔfoɔ ɛɛfa nkɔɔfoɔ yere nom ɛɛfa nkɔɔfoɔ anɔpa awie na enyimɛ no ɛna mo nkɔfoɔ mo mɛtena ayi ayi radio soɔ. Na mo nkurɔfoɔ mommɛtra RTB hɔ na monka wɔn asɛm. Wahu me, me- wo- wo- wo busuafo no mu baako, wo ne me gya hɔ no ma, wo- wo- wo ne me gya hɔ no ma, hwan na ɛyɛ nipa? a wakɔfa saa penti apenti penti ha nom a wode wode ayi eh, white white bi ayɛ yɛwara sɛ yɛfrɛ wɔ fa na wabɛtra nom asukɔ nom ate sɛ wo small boy te sɛ wo makyiri ma bɛsɛ ɛnan na ɛne wɔ na wotoɔ na wokeka nkwaseasɛ de di me di me matam kwaseɛ gyimifoɔ odwan odwan te sɛ wo aboa ba te sɛ wo krama krama funu ba te sɛ wo wo busuapulumba wɔnim wɔnim tantan woka sɛ ɔno ɔyɛ ɔno ɔyɛ kyɛn ɔho hwɛ wodi agorɔ egya bɛtɔ kuro egya bɛtɔ mo mu wɔ me na meka kyerɛ wɔ na mehwɛ mehwɛ me me me me metwɛn metwɛn saa mo metwɛn mo manager no because anɔpa yi busa lumba Anyway hene Bassel wa ma frɛ mo manager ne no na kasa na the way a manager ne si ne me kasa ayɛ no obu adeɛ ɛna ma ɛna ma ɛgyara ba fam kakra na me hwɛ anim kakra bɛɛ sɛ nansa me pass papa bi atie mede ba kɔ gyina court asɛm no a wo ne wɔhene Bassel wa kan ayɛ sɛ ɔsɔfo apia kɔɛ do kɔfa ɔbaa no wei nkoa do kɔfa ɔbaa no ba bɛkyerɛ me ba bɛkyerɛ me ɛwɔ court hɔ na bɛka na asɛm no matwa so ɔho Ɛkɔpem sɛ nokorɛ no nyinaa bɛda adi no, asɛm no mennya akyirɛdeɛ na ɛnnya akyirɛdeɛ kyira da, agye sɛ nokorɛ bi a ɛwɔ asɛm no mu biara, ɛne wɔn a wɔwɔ asɛm no biara bɛda adi. Me na meka kyerɛ wo. Na wabɛka kyerɛ sɛ, Me, mekɔbɔ ɔpamboɔ din, na mabɔ eh, owusu bɛmpa din, na ma adeɛ kyɛ makɔbɔ odin. Ɔba ɔpamboɔ, mekɔbɔ odin wɔ hefa? Sɔfo Kennedy na ɛkɔbɔ ɔpamboɔ din. Me, meyɛ ɔsɔfo Kennedy. Meyɛ Kennedy. Me meyɛ Kanadi. Kanadi na kɔbɔ ɔpam bɔ di. Me meyɛ Kanadi. Me meyɛ Kanadi. na mo se me mekɔbɔ ɔpam bɔ din ɛkɔbɔ ɔpam bɔ din sɛ ɔpam bɔ kora ka asɛm no ho bi. Me kɔbɔ ɔpam bɔ din wɔ hefa. Hwane hwane ka sɛ kɔbɔ. Me se wɔwusu bɛmpa de ka ho. Na me nsuro so na meka. Me se wɔwusu bɛmpa ka ho. Kanadi me se wɔka ho. Wɔn a wɔka wɔn maka awie deɛ mekɔhwehwɛɛ mu a ɛnyɛ nokorɛ no, mabɛka akyerɛ ɔman no nyinaa sɛ ɔsɔfo bɔfoɔ metee sɛ yɛse ɛɛ wɔka ho bi, na saa ta na mewɔ akwantuo na meteeɛ, ɛna meteeɛ, ɛyɛ atesɛ na meteeɛ, manhwehwɛm, mayɛ mistake, fine, ɛna mabɛkɔlɛte sɛ ɛyɛ atesɛm. Enti ka de bɔne a mayɛ no, ɛne deɛ he, nnipa no mɛma bɛbɛhunu sɛ asɛm no sɛɛ deɛ meteeɛ no nyɛ nokorɛ saa, enti mabɛsan ne ti, ne bɔne a mayɛ no, ɛne deɛ he. ayɛ na ghanafoɔ no mu bi mpɛ nokorɛ yɛna nipa mpɛ nokorɛ mate asɛm no no ma bɛhunu sɛ asɛm no sɛ na teɛ na ma saa baba bɛka sɛ o oh, asɛm no mebeteeɛ na mekaeɛ no sɛ sei na asɛm no teɛ mepakyɛw mo a mohwɛm ne mu a motie me bɔne a mayɛ no ɛne deɛ monka nkyerɛ me enti sɛ mebɛka kyerɛ ne sɛ Oh, asɛm no, eh, me bɛhwehwɛ mu no, ɛnyɛ nokorɛ no. Enti ɛno no ne me mmɔne a mayɛ anaa? Na obi ama ne ho so a na ɔka nkwasi asɛm kyerɛ wo. Meyɛ obusua ni wohwɛ m'anim na wohwɛ wo wo saa abusuabrulumba no kwasi agyimifoɔ bɛrima ho nyanganyanga sɛ kɔtɔ a yɛde no asi petee mu. Wo nsa sɛ kɔtɔ korɔ. Dwan gyimifoɔ bɛrima te sɛ wo, kramaba te sɛ wo, na wodidi me matɛm. meyɛ wo busuani anka bɛdi m'atɛm ana nkɔfa wo wɔfa ne mɛ nkɔfa wo wɔfa mmɛtena rtv na di n'atɛm nkɔfa wo maame na wayɛ gyimifoɔ atia akura ase no nkɔfa ne mfa ne mɛdi n'atɛm ana nkɔfa wo nua mo nkwaseafoɔ na wayɛ sɛ ntwa mmoa no nkɔfa wɔn mɛdi wɔn atɛm ana nkɔfa wɔ adwumayɛfoɔ no wo bɔɔso wɔ adwuma mu no mfa ne nsi rtv wɔdi n'atɛm mfa mpɛ sika ana nkɔfo a wɔn mfa mpɛ sika mo sɔ na mo di asɔfo atɛm mo sɔ na mo di asɔfo atɛm mo sɔ na mo gu asɔfo ho fi mo sɔ na mo di asɔfo atɛm mo sɔ na mo gu asɔfo ho fi kwasi asɛm akɔ akɔ a kwasi asɛm kwan na ɛkɔ so wɔ man mu ha obiara sɔ yɛ ɔma ne ho so na ɔkɔtɛ social media na ɔka kwasi asɛm deɛ ɔpɛ ɔsɔfo biara na obi adi n'atɛm wo na ɔfrɛ me Wanka nyɛ sɛ sɔfo apia no nti ɔyɛ sɔfo. Wo sowa anaasɛ wo mapa anaa wo wɔfa na ɛfrɛɛ me ba asɔfodie mu. Wo maame na nyinsɛn me, woo me, frɛɛ me ba asɔfodie mu. Odwan, odwan kwasea te sɛ wo saa Bishop Lumba no. Wo wɔfa anaasɛ wo sowa na ɛfrɛɛ me sɛ mebɛdi sɔfo. Na wohwɛ me sɛ megyina hɔ yi a, na wokɔfa ayi white white kekakeka hanom a wo so woyɛ panyini. M'akyi ba bɛyɛ sɛ nan no, ɔka sɛ me abɔfra ho. Wonim mfeɛ madie. Wonim me yere da, woahu me yere. Wonim abusua me yere firim. Wonim abusua me yere firim. Na wodidi me wodidi me yere atɛm sɛ bɛrima wei kura ne ɔbaa ɔbaa wei da so di n'akyi. Kwasia, wodwan gyimifoɔ kurasini ba, apɔnkye ba, kwasia bɔɔla so na maame woo wɔ. Aboa bɔnkan na mudie. Woo sɛ nyɛ RTV a wobɛtratra hɔ no mu nansa yi a wokɔɔ acting koraa wokɔɔ wokaa so kɔpɛ adwuma koraa wɔ acting koraa yɛfaa wo yɛfaa wo ɛnyɛ rtv yi a wobɛtata hɔ nom a wobaeɛ a ayɛ na wɔda yifo ase youtube youtube fo ayɛ na wɔda wɔn ase wɔn na ɛma wɔ bibi ɛtɔ ɛtɔ bibi die na mimi na wɔde bɛbɛtena youtube kwasiafa wo nua no wɔfa no maame nkwasiafoɔ na wɔn gu akura ase wɔ no wɔfa mo nkwasiafoɔ agyimifoɔ na wɔn abɔ bɔdam gu akura ase wɔ no kɔfa wɔn bɛtena rtv hɔ na ɛfa wɔn pɛ sika ɛwɔ youtube fɛ de di ɛnyɛ me. kwasea, nnome ne mmusuo ne ɔhaw ne amaneɛ ɛna mesane de gu mo soɔ. Onyame ntua mo nyinaa mo ka. Onyame mmu me ne mo nyinaa ho ntam atɛn. Obi ama ne ho so asɔfo apia. Oyi ama ne ho so asɔfo apia. Nipa baakofoɔ Ghana, woesi sɔfo apia, ɛna woesi sɔfo apia, ɛna woesi sɔfo apia. Kwasea, meyɛ obusuani anka wompɛ meyɛ obusuani a wobu sɛ bulumba ne saa wɔhene ba sɛ wɔn a ne soro pɔ saa wɔba no a ne soro pɔ sɛ ayi ayi asen a yɛabɔ ne tae na ɔsɛ wiem ɔdumi wo ne me yere wohu me yere kora bɛdwane wohu me yere one minute wobɛkoto have you ever seen my wife before do you know my wife wɔn wo me yere da kwaseafoɔ na mo tena mo ka nkwaseasɛm ne agyimisɛm ne nkwaseasɛm saa bia na ha na obi ama ne ho so na ɔka nkwaseasɛm sɛ ayi ayi owu so bɛmpa afrɛ na ama na abɔ na ba so na nyɛ owu so bɛmpa na bɛfrɛ abɔ aba so ɔno aso na bɛfrɛ owu so bɛmpa na bɛfrɛ abɔ aba so na hwan na ano hwɛ nkwaseasɛm a ɔkɔkɔ di yɛ sɛ ɔkɔfa wɔne ayi ɛbrahim vimbosi asɛ wɔn anwan hwɛ ne nkwasi ɔkɔgu no baabolo kora wɔnim ɔno nyɛ ɔno na bɛfrɛ abɔ aba so ma ma mate bishop mate bishop mate bishop yɛ anansɛm bi ɛya bishop bishop yɛ nsɛm bi ɛya bishop yɛ nsɛm bi ɛya da bia no obi a obi asɔre a no kyɛ sɛ sɛ deɛ ɔmo ho sɛ magye dini ɛɛ nkwasi asɛm a ɔmode ɔmode di mi nti medi akɔ baabi a nti obiara yɛ n'adeɛ bi a gye sɛ ɔde sɔfo apia din bɛbata ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkurɔfoɔ bɛtie no na nkwasiafoɔ so keka nkwasi asɛm na obi ɛka nkwaseasɛm obi ayɛ ne biribi agye sɛ ɔde biribi bɛbata ho obi yɛ ne program a gye sɛ ɔde biribi bɛbata ho obi ɛno anaa na ɔyɛ se bishop ɛyi ɛyi fɛn sɛ ɛɛ peter paradise ɛdi ɔbɔfoɔ asɔ dɛm sɛ ɔkɔpa na kyerɛ sɛ maka bɔfoɔ asɛm akyerɛ no ɛɛ ade no soso ɛnyɛ ne korɛ bɔfoɔ asɛm no mete no wɔ ɛyi ɛyi tɛm anam na ɛtu kwan na mete asɛm no woso mene wosi ayɛ soso no mene wosi a wɔtama menya program ɛba na mene menya mene wosi ayɛ titam bɛ na mene nkosi aka bɔfoɔ ho asɛm mabɛkyerɛkyerɛ mu Na mo deɛ wo saa abusuapo lumba no kwasia gyimifoɔ kuraseni ba te sɛ wo wo dwanfuru ba te sɛ wo no wo gye sika tɔ aduane di a wo gye wo gye sika firi asɔfoɔ no wɔnom a na wo de wɔ obi abɛtra na wo gu obi a obi obi ho fi na wo kan kwasia sɛm wɔ RTV hɔ na RTV foɔ no sɛ obu nsɛ nyansafoɔ bi wɔ RTV hɔ a wɔn ntu saa aberanteɛ no fo ɛwɔ meme ho wɔnim ti a hwɛ sɛ nyansafoɔ bi ne nyansafoɔ bi wɔ rtv hɔ a ɛ manager awɔ rtv hɔ saa no pɛn mafrɛ wo me ne wakasa the way a wosi ne me kasaeɛ ɛne me si me ɛsi dwodwo ne makoma ka sɛ papa twa biribiara so yɛsrɛ wo no ɛna ɛma makoma ba fam na ma menka nkyerɛ wo hwɛ tie ne yie saa aberanteɛ no mu ntonifoɔ saa bushabulumba no ɔyɛ ama n'ani atɛ n'ani ntɔn hɛ wɔsɛ ɔde wei ɔde ɛyɛ fa fa n'anim sɛ bɛyɛ panyini na ɔbɛtena hɔ no na ghanafoɔ susu tie no gyimifoɔ wei Wo koraa se Ghana foɔ ntie wo na waka kyɛ sɛ sɔfo apia na ɔkasa meyi ntie no ɛyɛ wo nso bɛmpa na ɛbɛbɔɔ saa paa no sɛ wo nso bɛmpa na abɔɔ paa sɛ sɛ me me kasa meyi ntie ɔno ara na ɛbɛyɛ saa deɛ no ɔno ara so na ɛbɛyɛ because ɔno na di saa nkwasi asɛm a ɔbɔɔ paa ma yɛde etuo ne egya baa me soɔ yɛbɛtutu me tuo me fie ha nyinaa yɛbɛsutusutu fie ha nyinaa obi fie a meda mu Saa efie hɔ nyinaa yɛ wɔn nso bɛba bɔ paa ɛma yɛde gya bɛtu fie no mu ɛsi fie no nyinaa nyame nko aka mene ne mema nyinaa ɛhye nyame nyame na twitwa gyee me nyame na twitwa gyee me wonim nneɛma ma fam wonim nneɛma ma hunu m'ani so ansa na yɛsɛ kɔbɔ ababaawa yɛ a wɔbɛn wɔbɛn me yɛsɛ kɔbɔ dibola soso paa ama Debola abɛka kyerɛ me sɛ ɔyare a mekɔkɔhwɛɛ no a mekɔkɔhwɛ no a mekɔɔ yɛ sɛ yɛde mɛma yɛasɛte mɛma wɔ hɔ no a yɛkyee me wonim nneɛma mehu no m'ani so wonim nneɛma mafam wonim nneɛma ma go through na wabɛtena wo abɛtena wo kasa fidie so akeka nkwasi asɛm ne mmoasɛm ɛde apɛ wo sika de agu bɔtɔm ɛde ma wakɔtena eh, youtube na wɔyɛ sɔre asɛi adeɛ kyen asɛi wɔn kɔ wobɔ no by mistake hɛ saa bishop no mma no hɛ bɔɔla bɔɔla ni te sɛ wo kurasini wɔ dwan kwasua te sɛ wo wo bishop no mma kwasua banyini te sɛ wo gyingyimifoɔ dwadwantie te sɛ wo bishop no mma ɛne saa ababaawa na wɔno no wɔapɔ ne ho sɛ preko asɛ preko a yɛde na bɔ asɛ nneɛma a yɛkɔku no asɛ preko a yɛde na bɔ deɛma a yɛkɔku no saa wɔ ababaawa no a nano nano sɛ ayi no vuvum zɛra saa bɛma na n'ano sɛ vuvum sɛ da no gyimifoɔ no sɛ ɔsɔfo abia no kɔkɔɔ no ababa hɔ no kɔ kwasia gyimifoɔ kurasini baa ho kanka no ho nyɛ nyan abɔ dwan te sɛ wo kura kwasia ba te sɛ wo wobɛka mo mbɛka sɛ mena tia me me wife how dare you Wonim ɔbaa no a meware no no. Wonim n'ase. Wonim n'abusua mu. Wonim ne papa ne ne mma ne ne maame. Woka sɛ ɔyɛ ɔbaa ketewa ho. Woka sɛ ɔyɛ ɔbaa fo. Wonim ɔbaa a meware. Wonim no. Wonim baabi a ofire. Kwasiafoɔ. Agyimi agyimifoɔ. Me me koraa na nka mo kaa me koraa nka menkasa. Na me yere deɛ Wɔba a wɔatumi agyina m'akyi wɔ ɔko berɛ mu, wɔba a wɔatumi agyina m'akyi wɔ m'amanehunu berɛ mu, wɔba a wɔatumi agyina m'akyi wɔ m'anim guaseɛ berɛ mu, wɔba a wɔatumi agyina m'akyi woka no a medwo Nyankopɔn mɛwe wo hwene. Woka me yere waka me, woka me yere wokasa kasa kakra bi ma ne tia me yere, wankasa bɛte me nka. Wokasa kakra bi ma ne tia me yere, wobɛte me nka. Kwaseafoɔ te sɛ mo kwasea gyimifoɔ te sɛ mo a mogugu mogugugugu ɔnom sɛ yɛyɛ yɛyɛ ayi pro ɛyi eh, program sɛ atesɛm kwasea sɛ atesɛm atesɛm atesɛm a wo wo te asɛm a wonkɔbusa wote asɛm a wonbusa ɛna mo se mo me me te yɛ ma musa no wote me ho asɛm wobusaa me busa bulumba me busa wote me ho asɛm wobusaa me Wote me ho asɛm no, wobisaa me, Wo ne saa ɔhene ba sɛ wa gyimifoɔ kuraseni ba no a ne ho kankan no gyimifoɔ kuraseni ba no a ne ho kankan no bɛrima kura ɛwɔ ekunu kura wɔne bi no wɔde wɔwɔ kunu wawale wobusɔfo no ba wawale kwasea wohwɛ ba wohwɛ yere aboafunu woyɛ responsible man kuraseni gyimifoɔ kraman ba wɔdwan apɔnkye te sɛ mo kwasiafoɔ mo se mo so kora mo se mo kora mo se mo so mo mfasoɔ mo kora mo se mo nnipa ntie mo kwasiafoɔ wei ɛyɛ just a beginning wei yɛ just a beginning na mo deɛ mo ntwan na mo ntwan na mo ntwan na mo ntwan wɔnyame bɛtuatua mo nyinaa mo ka nipa bi a wagye me ho contract nipa bi a wagye me ho paa ɛwɔ nneɛma ma kɔ mu no megyina saa asɛm no so sɛ nyankopɔn wɔmmu me ne mo nyinaa ntam atɛn wɔnyame ntua mo nyinaa mo ka onyame wɔnkyia mu nyinaa mo ka onyame nkyia mo ka bishop mate ne mate wate benjamin ɛna nsɛm bi ɛyɛ a wobɛka sɛ tia me me wife sɛ ayi bɛrima wei na ɔba nkora da so ayi ɔba da so ne ne nam ne ne yere da so ne ɛda so ne nam ada mo pɛ ma wale ne te sɛ mpa yɛ mo bɔ ne sɛ te sɛ yasoma mo Mo megu ma wale ɔn. Bishop Lumba sɛ sɛ fɛ ne Bishop Lumba a yɛ sɛ fɛ ne wɔfa wɔfa wɔn yɛ atesɛm RTV wɔn na yɛ saa nkwa asɛm ne saa wɔ baa na wɔka ne ho na na wapɔ ne ho sɛ ayi ayi ayi preko no preko baa no ɛsɛ fɛ ne sɛ ɛɛ ayi wɔhene ba wɔhene ba sɛ wɔasɛ wɔn ahwan kwaseɛ kurase ni baa kurase ni baa te sɛ wo. Wonim nneɛma mabɔ mu turu, wonim nneɛma mafam, mafam wɔ Ghana abɔntene so yɛ. Deɛ bɔne nko na mayɛ, bɔne bɛn na mayɛ obi, makum, matwa nipa ti, makum nipa, makum nipa. Busa wɔn sɛ bɔne bɛn na mayɛ wɔn, bɔne bɛn na mayɛ. Wohwɛ wohwɛ video na ɛbaayɛ no, ababaawa no, obi a yɛ obi a obi a sɔfoɔ ba bɛfa wɔ, sɔfoɔ wosi sɔfoɔ no ba bɛwura pu wɔ. Sɛ woyɛ woyɛ nyansani ne sɛ wonyimi a, Obi a sɔfo ba bɛwerɛ pu wɔ, wɔtumi san ba mu san bɛka sɛ sɛ munyae, munyae, munyae. Obi a sɔfo ba werɛ pu wɔ, wɔtumi san ba bɛka sɛ munyae, munyae, ma mo mmono, ma nka saa, ma mo mmono, wɔtumi san bɛka saa asɛm no. Obi a yɛbɛgye wɔ, kwasiafoɔ gyimifoɔ, wɔn abadwen ba, wɔhwɛ video no, wɔanhunu deɛ kɔɔ soɔ. Anto nti, etua yɔnko ho a wosi atua dua mu, na ebi bɛtow ebi bɛ to ebi bɛ to saa abusuapo no ba no wo saa abusuapo no ba no wɔn ne wɔhene ba sɛ wa no ebi bɛ to mo mo bɛ hu ne deɛ ɛsɛ ɛsi teɛ mo bɛ hu ne deɛ ɛsɛ ɛsi teɛ ebi ba mo kakra bɛ kɔ wani nanso ehu ne ya kwasiafoɔ agyimifoɔ nkurasefoɔ kwasiafoɔ presenters kwasiafoɔ bloggers mo gyi sika kakra na mo mo gyimi ghana sika atɔ nokorɛ sika atɔ apolisifoɔ sika atɔ ɔman mu mpanimfoɔ ebinom ebinom deɛ ebinom ka nokorɛ paa yɛwɔ apolisifoɔ a wɔn deɛ wɔn ka nokorɛ paa yɛwɔ apolisifoɔ nso bi wɔ so sikadie ɛnokorɛ no paa wɔ hɔ paa ne yɛagye sika ne yɛakata so na nka asɛm no nka abɛpem saa bere nka still nka investigations nka ɛma abɔnten nti nka ntumi yɛntumi ndi krɛ na nipa fɛ akyire tuatua sika nipa fɛkyerɛ ewu etua sika ato na nti ne kura ntumi mpie mfiri asɛm no mu ma na obi atoɔ no wɔka nkwasi asɛm kyerɛ odifoɔ bibiri ka kwasia panyin bi te sɛ wɔn busa bulumba gyimifoɔ kwasi ni kwasia dabe na ahunu ho hohoro dabe na ahunu sopɔta esi kwasia dabe na ahunu sopɔta esi gyimifoɔ okɔ akti mu kura yanfa aboɔ fo te sɛ wɔn busa bulumba sɛ yɛfrɛ no wɔfa kwasia. Owusu bɛmpa na ne bɛba bɛbɔ aba so. Ɔne ne owusu bɛmpa na bɛbɔ aba so a meme ɔsɔfo apia me pa me mma bɛbɔ aba so. Kwasi anya anom ɔsɛ de ɔtak anom ntakra sɛ na ɔmo ti bom. Yɛse meme suro obi wɔ ha nom hɔ. Kwasiafoɔ na wote ayi saa kumase ayi yɛse yɛfrɛ bi de aho ahodwo ahodwo ayi ɛde bɛn de bɛn na ɔmo soso to ɔmo so keka nkwasi asɛm obiara ba no wɔka nkwasi asɛm wobɛkɔ social media so Nkwaseasɛm nko ara, obi aka fo, obi aka nkwaseasɛm, ɛfiri sɛ ɛnyɛ mmoa, wɔsono tɔ fam na obi bɔ dibie. Hmm. Wɔsono wɔtɔ fam na obi bɔ dibie. Deɛ ɔbɛgyina TV, ɔbɛgyina ayi eh, social media so bɛka sɛ wɔpam boɔ ka ho no, Kennedy no, ɔmu suro no. Montumi nkɔnfrɔnto no. Meme na wode bɛsɛm deɛ asɛm a Kennedy kae no so wode bɛsɛm sɛ me na mekaa sɛ wɔpam boɔ ka ho. Mema wo wɔpam boɔ din. ɔpam bɔ mabɔ ne din mese wɔ wusu bɛba ka ho canada no kora na ɔbɛ defend me no mese wɔ ka ho ana mesoro mesoro na meka mini evidence aka meka ɔmo bamba me kɔ court sɛ me mese ɔmo ka ho kwasi asɛm akɔ akɔ a mote ghana anom nkɔ ɛnokura da hɔ ma montumi hunu kyɛ sɛ medeɛ meni sika Me deɛ mentam sika mfa mmerɛ mo. Mentam wɔn ahonyadeɛ mfa mmerɛ mo. Me mmerɛ mu sika nti. Nti ɛ eh, ɛ eh, nti sika ntɔ nokorɛ. Nokorɛ nyɛ adwuma. Yɛma nokorɛ nyɛ adwuma wɔ Ghana. Na wo kwasia mpanyin bi te sɛ wo sɛ wodi matema medi abɛka ɛbɛdi eh, matema ba wo bishop no ba kwasia gyimi fo mentee na sɛ kama te sɛ yɛse wo sa tee kora kyɛ Yɛse wo startee saa program program no koraa kyɛ me ntee wɔn nim sɛ mesi teɛ me wife sɛ wɔnka nkyerɛ me wate so sɛ wɔnka nkyerɛ me kɔsɛ onim sɛ sɛ mete sɛ pɛ mɛwerɛ paa ɔno ɔne me na teɛ wɔnim sɛ mesi teɛ nyinaa mempɛ nkwasi asɛm nkwansoma mempɛ nti ɛsɛ menyɛ mesa na meteɛ meyɛ misa no no Mesrɛ mo a mowɔ Facebook a mofrɛfrɛ me no munyae. Wate aseɛ? Na mosɔre a mosesɔre a mokeka nkwaseasɛm ne agyimisɛm ne nkwaseasɛm obi ama ne ho so a ɔsɔfo apea wei ma ne ho so a ɔsɔfo apea wei sɔre a ɔsɔfo apea wei sɔre a ɔsɔfo apea one man one one only man nti wokura wo musa ho sɛ a ah, na this womusa ho sɛ this man this guy ade na wei sɔre a ɔsɛ sei one man mosɔre a moso mabɛnbɛn moso moyɛ asɔfo a mabɛnbɛn moyɛ asɔfo a nyame afrɛ mo obi bɛka nkwasasɛm kyerɛ mo a nti honkonko na ti mu mu no ɔnka nyam sɛ asɛm na nipa no ka no ɛyɛ nkwasasɛm na ɔkeka asɛm a nipa no ka no ɛnokora bi anim ɔbɔfo asɛm no metu kwan ansa na mete asɛm no Obi frɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ, 'O, sei ne sei ne sei na ɔbɔfoɔ ka ho, ɛnna mede yaw bɛkasaeɛ. Mebaeɛ, mabɛhwehwɛ mu, ɛnna mahu sɛ asɛm nyɛ nokorɛ, na mabɛsan ne ti. Mayɛ bɔne! Mayɛ bɔne! Mabɛsan ne ti, mayɛ bɔne! Sɛ ɛkɔm de no, Kwasea Bushapulumba, mafa kyɛnsee aba wo fie sɛ mema aduane ni. Kwasea, wotua school fees da? Every three months bia metua school fees. Nkwadaa mmiɛnsa. Kwasea, wotua school fees da? Wɔdwan.

kaa yɛtɔ ne sɛn yɛtɔ kaa sɛn sɛ me me m'ani bere kaa me me me me yɛakyɛ me nua bi kaa nti m'ani bere wadu mi na wɔn kaa mma yi so wɔ wiase ɔno ano kora no yɛkyɛ ne kaa no busa no me ne ne wɔ ɔpampo beneza hɔ metɔ cars two metɔ me ɔtema baa yɛ metɔ bi wɔ ɔpampo beneza hɔ ɔtema baa so foforɔ metɔ bi rover ɛyi afɛn no sɛ saa ɛka yɛ fɛn rover yi ɛyi ne sɛ room wa no metɔ bi Nanu ya na mi tɔn kura ma obi kura mi de mi de maa boy bi wɔ suhum fifty million ka kyɛn sɛ o engine asɛe tɔn fifty million wunim kaa mma yi su pɛn yɛsi mi obi a ma ne bere kaa kaa deɛ yɛde adeɛ yɛpɛ bere bi abɔ ne ahwɛ yɛ mma ne yɛ yere yɛ yere ma mo ma nyɛ baabi asisi a wɔsi kaa kaa deɛ sɛ ɛsi kan maata yɛpɛ fie papa bi asi ada mu wɔsi kaa

yɛ yɛ ɛ ɛ ɛ ɛ wi wi wi ɛ ɛ yɛde adeɛ yɛ a me me me ma m'ani abere kaa sɛ kaa kwasi asɛm akɔ akɔ a mo de ama mo tɔm ara mo pɛ ne mu nipa no mu kasa na ɛti na wo yɛ sɛ ɛfrɛ sɛ sɛ bishop lumbo sɛ wɔn ahwan gyimifoɔ kurasi ni bɔɔla so ni krama ba te sɛ wo bishop lumba na wotɔ na kan kwasi asɛm masa hɛ adwumayɛfoɔ na mo wɔ rtv hɔ no mo ne saa aberanteɛ de fɛ no bishop lumba ne nkasa mede mo ba kɔ gyina court Na ababaawa no asɛm na ɔkaeɛ no soso no, ɛda hɔ, na ɔno nso so akɔ akɔkyerɛ me baabi koro a ɔhunu sɛ mefa ababaawa no, me kora ɔmaboa me, ɛno kora bɛma asɛm kora ɔmatumi de aba kɔɔtoɔ ntɛntɛm. Ɛno kora bɛboa kora ma wɔde asɛm no aba kɔɔtoɔ ntɛntɛm. Na ade kora a ɛdile nti a saa case no ntumi nkɔ kɔɔtoɔ up to now no, apolisifoɔ no mfa mmerɛ kɔɔtoɔ ntɛntɛm. One minute. Kwasiafoɔ. Sɛ wotoɔ no sɛ wɔn a wɔkɔɔeɛ no wɔkɔfaa ɔbaa no. Kwasi amekɔfaa wuni ne wo sɛn? Aboa fiti sɛ kurase ni gyimifoɔ. Woka sɛ yɛ yɛ yɛ kwasi a mɛma fa mfikyire mfikyire no. Saa na me nso yɛ me me me nso fa mma mfikyire mfikyire. Kwasi a kwasi a wonim kwan wonim wonim nneɛma ma fam. Wonim nneɛma ma bɔ oturu. Awo nyame de ma bɛtena bɛpem saa bere. deɛ ma gotu wo bishop no ba ne kwasia ba no a ne wɔpɔ ne ho sɛ prako no a yɛfɛ no wɔhene ba sɛ waa no kwasia gyimifoɔ baa no wɔno no wɔ kwasia nneɛma ma gotu no ne ni anasɛ ne sena anasɛ ne wɔfa bɛyi ɛna bɛtumi akɔ mu koraa one minute ɛtumi asɔ bible agyimifoɔ nkurasefoɔ ma aboa mpɔnkye nyame ntwia kyia mo nyinaa mo kasere mo nim atiteɛ kwasiafoɔ